Di sala panzdehê padîşahiya Qeyser Tîberyo wiha bû, Pîlato waliyê Cihûstanê bû, Hêrodê serdarê celîlê bû û Henan û Qeyafa serdarên kahînan bûn. Hingê gotina Xwedê ji Hena re hat, ew çû û li seranserê çemê Urdinê waaz kir, ku xelk tobe bikin da ku Xwedê li wan bibihire. Ji gunehên xwe vegerin. Amat. bibe. Wê xwedê we ev bike. Çawa ku di kitêba Îşaya pêxember de nivîsiye, Dengê yê li çolê bang dike, riya Xudan amade bikin û rêçikên wî rast bikin. Her gelî wê Ti jî bibin. Her çiya û bir wê nizm bibin. Û xwerî wê rast bibin. Û gijaxî wê şahîk bibin. Û her mirav wê xilasya Xwedê bibîne. Em çi bikin? Bêje em bi kirî ye. Hey çelikên koremaran! Lê em çi bikin? Bêje, em bi kî riyê veherin? Yê ku du kincê wî hene, bila yekî bide wî. Yê ku nîne û yê xwerina wî heye, Bila levake. Mamoste. Em bacê kom dikin. Ma em çi bikin? Ji qanûnê zêdetir nestînin. Niha em? Ma em ê çi bikin? Bi zorê tiştekî ji xelkê nestînin û bêbextiyê li wan nekin. Bi meeşê xwe Razî bin. Bêje me, Ma Mesîh tu yî? Ez we bi avê amat dikim. Lê yê ku bê ew hêj min biqewettir e. Ez ne hêja me ku benên çaroxa wî jî vekim. Ew ê bi ruhê pîroz û agir we amat bike. Pelhêva wî di destê wî de ye ku bêndera xwe paqîj ke û genim bixe embara xwe.

Û ruhê pîroz di şiklê kevokê de li ser Îsa danî. Û dengek ji ezmanan hat û got, Tu yî kurê min ê delal û ez ji te razî me. Gava Îsa dest bi hînkirinê kir, ew nêzîkî sîh salî bû û bi ruhê pîroz tijî ji çemê Urdinê vegeriya. Ruh ew bir çolê û ew çil rojan ji aliyê Îblîs ve hat ceribandin. Wî di wan rojan hemûyan de tiştek nexwar. Îblîs ji wî re got. Ger tu kurê Xwedî î, bêje wî ku çî bila bibe nam. Nivîsandiya, Mirov nebinên tenê dijî lê bi her xebereke Xwedê. Paşê, Îblîs, ew bir bilindahiyê, Û hemû padîşahiyên dinê nîşanî wî dan. Ez ê vana hemû bidim te. Ew ji min re hatine dan. Ez dikarim bidim wî yê ku ez dixwazim, ku tu ji min re herî ser çokan, hemû wê ji te re bin. Nivîsandiya têj xudaya xwe re biperîzî û bi tenê xizmeta wî bikî. Tingê Îblîs Îsa bir Orşelîmê û ew danî ser birca perestgehê. Girtî kurê Xwedê yî xwe ji vir bavêjê xwar, çimkî nivîsandiye, Xwedê wê li milyaketên xwe emir bike ku ew te li ser destê xwe ra. Destê xwe ragirin ku lingê te li kevirkî nekeve. Nivîsandiye, Xwedan xwedayê xwe neceribîne. û ew hatin Siretê, cihê ku lê mezin bibû. Roj baş. Roj baş. Wek her carî roja şemiyê kete nav kinîştê. û jê xwestin ku ji kitêba Îşaya Pêxember bixwîne. Rehê Xodan ser min a. Wî ez bijartim ku ji mizgîniyê bidim feqîran. Wî ez şandime ku ji girtiyan re azadiyê û ji koran re dîtinê bêjim. Ji bo ez bin destan rizgar bikim.

Îro hate cihê xwe. Nivîsin hat cihê xwe. Mesîh bi tenê dikare vê sozê pêş bîne. Em ê çawa bizanin? Pêşik hûn ê vê meselê ji min re bêjin Hakîmo, daxwe qenc ke. Hûn jî hûn ê bêjin ew tiştên te li Kefernahûmê kirin li welatê xwe jî bike. Ez ji we re dibêjim, tu pêxember bi dilên welatiyên xwe nîn in. Îsa bi van gotinan da kişkirin ku ew Mesîh e, yê ku Xwedê ji bo xelaskirina netewa xwe şandiye. Van cihûyan ew qebûl nekir. Wan dixwest wî ji lav bavêjin xwar, lê ew di nav wan re derbas bû. Bi riya xwe ve çû. Û hate Kefernahûmê, bajarekî celîlê. Serdestiya Romayiyan li hemû Îsraîlê xuya bû. Milet li hêviya Mesîh bû, da ku wan ji bin destê yê rizgar bike.

Du mirov çûne perestgehê ku dua bikin. Yek ji wan ferîsî û yê din pacgir bû. Yê ferîsî rabû û ji xwe re wilo dua kir, Ya Xwedê, ez ji te re şikir dikim ku ez ne wek wan mirovê din im, rêbir, neheq, zinekar an jî wek wî pacgirêha me. Heftiyê du roj rojî digirim. Û deheka hemû malê xwe didim. Bajgir jî ji dûr vesekinî û nedixwest çavên xwe hildê jor. Vê cisnga xwe xist û got, Ya Xwedê, rehmêl min bike ez gunehkar im. Ez ji we re dibêjim. Yê bajgir afibûyî çû mala xwe, ne yê ferîsî. Ji ber ku yê xwe bilind bike wê bê nizmkirin. Lê ku xwe nizm bike wê bilind bibe. Qaka xwe ba ji dûr ser kûrayiyê. Torên xwe bavêje Nêçîra Masiyan. Ax hoste, şeva çû hemû em xebitî. Lê me tiştek nekir. Lê li ser gotina te ez ê toran bavêjim. Aqub! Yuhenna!

Ya xudan ji min dûr keve. Ez yekî gunehkar im. Netirsa. Ji niha pê ve tê mirovan bigirî.